Hallo, mi tia Trobe. Mi tin algu mas pa mi konta boso. Pero promé ku mi sigui, mi kier a bisa boso ku den e ruku semper nan ta pone un tiki zeta, asina ku e no ta kima, dus asina bo ta traha e ruku, e pipitanan i e zeta. Mas nada. Ya, otro tema mi ta bai ku ña awe ta kon nos tabata den nos tempu liber tambe kiko mas nos tabata hasi. Mi ruman hombernan tabata traha flin, nan tabata traha pa timbial nos ku ta mas chikitu òf esnan ku ta mas chikitu nan ta traha kapo. Kapo ta esun ku bo ta traha ku un ku un papiel mes dublé, nan ta pone bida helu fini, asina nan ta pone bida rabu anto bo ta subi bo kap. Anto, nan tabata traha flinan tambe normal, anto ta tin un tambe ku nan tabata traha e ta manera firkant asina, anto esaki mi kier sa ku nan tabata yam'é maricoña. Anto esaki nan tabata traé asina grandi, nan ta subié den e buta pon rabu, nan ta bisa na dje, asina ora ke ta bai laira e por keda para stret ahi ariba nan sin kai. Anto normal un ta yok e otro ta tene e liña, anto asina nan ta mand'é

N a bisa pia pa sa den un sekso ku nan no tabata usa lèn di harin pan. Nos mester ta gewoon tra harin pan, pone awa anto tra lèn, anto di guma tambe i bo por trahere. Bo ta pone awa den e guma, anto asina bo ta traha len kuné. Anto mi ta sigui tambe pa un otro kos tambe ku nos tabata ta hasi, anto nos tabata traha trampa. Esaki mi tata tabata yuda nos, mi ruman hòmbernan tambe tabata yuda nos Anto, kiko nan tabata hasi? Nan tabata traha un ku nan ta kuye manera un frame di un porta di un barin. So, antes nan tabata haya barin, nan ta bini ku e frame di un frame ta want'é pa e palonan kai feho tu. Esei nan ta kue, nan ta kuye waya di kouchi galiña, anto esaki nan ta duni'é un tiki haltura. Anto nan ta mar'é na e fle, di manera ku ora bestianan bini, nan drenta e ta un tiki pisá. Anto tambe tin bia nan ta tabata klab'é ku kos den tera, di moda ku nan no por bòlta e trampa i sali bai. Anto nan tabata traha un manera otro tambe, esaki nan tabata ku e konentonan laden. E mennan ta kubri den tera, anto nan ta usa si ta dos palu of ta tres palu, anto nan ta ponele, anto nan ta pone un hilu bai na kaminda nan ta sinta. Entonces nan ta pone bai leho ya, anto nan ta sinta te leho ya wak ki ora algun bestia ta bini pa bai nos ya of tin diabe tanda ya ta doliga tambe of para nan sloke, buladeifi of. para Canabaw. Numero nan ta bini ta bai come e maischi of loke sea cu ta den, anto asina e palu nan ta treke, e ta cay, anto nan ta core bai cui e besti cu ta den. Anto tambe nan tabata traha con numero un couchi, anto normal bo tin un pekichi caba, anto bo ta cologe den un palu, Anto bo ta buta e otro un kouchi, anto ku su entrada, na su entrada bo ta pone e kumindanan tiki mas aden, anto dor ku e otro tukichinan ta den e kouchi, ora ku e otronan bini, nan ta bini, nan ta bai drenta na e boka, nan ta bai buska e kuminda pa kome, anto ora nan kabi kome nan por sali bek, anto asina nan ta kore bai bai kuel e promé ke sali. Asina nan trata ku e prikichi. Anto mi ta bai tambe na algu ku bia pasa kalbas. Ta palu di mundu, di tempu di mundu ku tabaña palu, e ta traha e kalbas nan dje pari. Anto e kalbas ei, ora bo ferve, bo por us'e. pa e trek. E trek e huló di fer, mi mama tabata bisa e ta kibre kalbas òf nan ta kòrt'é na dos, anto nan ta pone den skina di kas òf riba bentana, nan ta pone pa trek e huló di fer, es di kalbas. Anto kalbas nan ta usa tambe pa traha strok di kalbas, esaki nan ta us'é pa fer kòut. Esaki ainda

Un otro cos tambe cu mi mama ta ta haci, esaki mi no sa cu mi vela, mi ta kere mester ta pa origen di mi vela, bini, pasobra ora cu bo ta drumi nochi asina kiente, ora awa cay, bo ta haya cu hopi bestia ta bini, bestia pretonan nan ta bin para na lampi, of bo ta haya poco too, of bo ta haya. Bo por sigui menshoná hopi bestia ku no sa nan nòmber mes òf rumiña ta bini grandi, rumiña grandi ku ala. Nan ta bula bini na e lampi, anto pa ora esaki bai den bo orea, mi mamanan tabata laga bo lanta dor nan ta tin un wea. Un wea, e wea ki ta spesial pa nan oriná aden. Tambe ta un wea ku hopi bista ta pia di e ponchera, anto e ta granit. Nan ta us'el pa oriná aden, anto nan ta laga bo oriná den e wea ei, anto nan ta kuye un tiki di e orina di bo mes, anto nan ta bashi'e den bo orea. Anto nan ta kuye un paña blanku di katuna, esei mes ta un paña blanku, anto nan ta bashi'e den bo orea, bo ta keda ku nan par di ratu, nan ta nan ta lùik si pa hasi, pero nan ta laga e keda un ratu asina aki, anto djospe bo ta traha bo orea riba e paña. Anto bo ta mira e bestia sali bin. Anto asina bo ta haña alivio pa e bestia ku a bai den bo orea. Pues asina un niwela ta por hasi. Un otro kos mas tambe ku ta leu fe loke maka di papia di e bai den bo orea, niwela a biba hopi largu, pero niwela I na momento ku el a bira mas grandi, el tabata kome hopi, pero promé ku el a bira mas grandi tambe, pero semper hende grandinan a bebe, asta mi mama tabata trae, nan ta kumpra e sopi di wesu, nan ta kumpra gewoon wesu, nan ta traha sopi di wesu, dus nan ta kumpra e wesu, e wesu ku bo ta bini kumpra den supermerkadonan òf na kaniseria, anto bo ta traha sopi. di wesu. Anto e wesu aki nan no ta traha ku ta batata ni nada den dje, ta un simpel awa di sopi nan ta bisa nan ta pone e paki sopi, anto ku e ku e wesu. Anto ku awa den dje nan ta treke, anto nan ta bebe e awa. Anto esnan a bisa nan pa awa di sòl. Anto esaki mi wia el a bebe, temporahanan e ta bira mas grandi tambe, el a bebe astina tantu ku tin bia ke ta malu, bo ta mira ken ke kome, pero su kurpa ta bai atras, anto mi mama tabata traha e aves wak di eite, anto mand'é tur dia e ta kome su kuminda, aparte di su kuminda e ta bebe sòpi. Pero tin dia ke nan tin sma ke kome e ta bebe e sopi, anto tin dia un mama tabata tra tambe papa. Dus si bo tin si bo tin gana di kome bo ta kome bo por kome e papa tambe. Pero mi wela tabata hende grandi anto e tin nan ta yega momento ku nan no tin gana di kome mas pero e tabata kome te na ultimo momentonan pero solamente e awe sopi ke e papa ta pa durante di dia asina. Bo ta komele i konta ta wanta su stomago, tambe ta duna bo forsa ku poña biba. Hopi lak awendia, mi kompara awendia ku antes, si bo mira mes mi yuna mes ora mi traha sopi, mi ta traha sopi tur diasabra, anto. Anto ta wea grami, bo por kome awe, bo por kome mañan, pero nan no gusta so. Nan ta bisa, ay, suape a probe mano, anto awe nta djasaba, si nan yin otro un dia. Awe nta djasa. Pero asina ta ku awe un dia hopi kosnan ku ta bai forsa, bo ta mira e muchanan ta neglishá nan, pasobra nan ta haña di ku nan no ta haña lon pa kome, anto nan ta kome ku. Nan mester ta den stemming pa komi e koe awor. Si nan ta asina, nan no ta komi. Òf bo ta haña nan ta bai pone pasta na kandela pa nan komi. P'esei ántes nan haña, nan debe usa kumindanan simpel, pero ku forsa. Mihó manera nan bisa un yaka pa funchi ku kalmèki ántes nan haña tambe. nan ta us'el e hopi. Anto mi tende hende ta bisa, nan ta buska ora e wei funchi kima, nan ta basha un tiki lechi aden, anto nan ta kome. P'esei ami no a kome nunka, pero mi a tende hende ta bisabo, te awendia nan ta bisa den hinga, e kos ei ta hopi dushi. Pero asina tabata. Ke loke ku mi keda trese pa boso awe, anto keda pendiente pa mi sigui bin ku mas i por tambe bin ku un sorpresa pa boso. Esaki mi no ta ferkla be ainda, pero mi ta bin ku mi pa mucha nan ku ta biba komo studiantenan ku ta papia papiamento. Mi ta bin ku algu di kosnan di. antes òf un simpel di awendia mes, asina nan por kome ku ta makelek, anto asina ta kon e ta lag'é e akinan te un otro okashon, keda pendiente.